Бүген Сабантуй кайгысындагы Мизәлә татар дәүләт драма театры үзенең 85 нче иҗади сезонын яба. Юбилей сезоны зур вакыйгалар белән истә калыр. Узган сезонда Чыңгыз Айтматов әсәре буенча куелган Җәмилә мелодрамасы 2020 нче елның декабрендә Һөнәр, уникенче Бөтенроссия яшь режиссура фестивалендә катнашты. Татар орнаменты, җанланган бизәкләр бэби спектакле 2021 елның 24 апрелендә Яр Чаллы шәһәрендә Действующие лица дип аталган 16 нчы Бөтенроссия фестивалендә чыгыш ясады. Һәм бер төркем артистлар Яр Чаллы шәһәрендә узган Рабочая лошадка дип аталган 4 нче регионара театр форумында укып, һөнәри осталыкларын күрсәтәләр.

Көчле алкышлар бирик әле Владислав Кутузов абыйга безнең кунакка. Ә инде Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова коллективка яңа директорны, үзебезнең Минзәлә районы Тау асты Байлар авылында туып үскән Илнур Зөфәр улы Гайниевны тәкъдим итте. Театрның уңышлары киң җәмәгатьчелекнең күз алдында. Без елдан-ел, елдан-ел яңа үрләрне яулап, атагы көнгә карап атлыйбыз. Яңартылган состав һәм театр директоры Илнур Зуфарович Гайниев идеясе белән Минзәлә театры республиканы гына түгел, Рәсәйне колачлаган беби театрларның Ләк-ләк дип исемләнгән беренче иҗади белү бирү форумын уздырды. Казаннан, Мәскәүдән килгән театр белгечләре, республика театрлары директорлары һәм артистлар, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Уфа, Уфа, республиканың Әлмәт, Әтнә шәһәрләреннән кунаклар Минзәлә театры театрында әлеге форумда катнаштылар. Алга таба театр җитәкчелегенең максаты, форумны фестиваль дәрәҗәсенә күтәреп, әлеге башлангычны Минзәлә театрына, Минзәлә җирлегенә беркетү һәм аның географиясен тагын да киңәйтү. Узган сезонда тугыз премьера чыкты, шуларның бишесе, соңгы ярты елда. Мондый вакыйгалар Минзәлә театрының тарихында әле кабатланмады, бер тапкыр да булмады.

Безнең артистларыбыз. Беренчедән, котлап китәм үзебезнең коллективны бүгенге премьера белән. Тагын бер кат алкышлар бүләк итәләр. Чөнки театр өчен премьера ул инде бик зур вакыйга, ул бик зур таләп, эш таләп итә торган вакыйга һәм инде без моңа Бик ныклап әзерләнәбез әле, мин яңа специалист буларак, бу минем өчен дә бер үзенә күрә бер яңа дөнья ачылып кына китте. Һәм инде шушы премьерага килгәндә, аерым рәхәмәтемне әйтеп киләс әйтеп китәсем килә, шушы әсәрне, үзенең әсәрен сәхнәгә һәм менә шуны да искәртеп китәм, Минзәлә театры тарихында әле Илгиз Зәйниевның бу беренче эше һәм Алла бирса, әле Киләчәктә без бергә эшләргә насыйп булсын, телибез. Дөресен генә әйткәндә, Илгиз аның вакыты бик тыгыз. Башында без инде декабрьдә үк сөйләшә башлаганда, бер шалтыраттым, вакыт юк диде Илнур. Тагын бер шалтыраттым, вакыт юк диде. Һәм бары өченчесендә без аның белән уртак тел табып, инде менә шундый

Состав та алмашынды. Ул инде состав алмашынгач барыбер теге яңа кеше шундый татар мәкале бар бит, яңа себерке, яңача себерә дип әйтәләр, шуңа күрә инде мин инде үземнең теге подходлар белән кереп киттем һәм инде үзебезнең шушы Минзәлә театрына 85 елы тарихы булган Минзәлә театры коллективына бик зур рәхмәтлемен, чөнки менә әле генә без бергә эшли башладык, унбишенче октябрьдән Интертерстит театраль сезонын да бүген ябып куйдык. Һәм инде шуны әйтеп китәсем килә, быелгы 2021 нче ел безнең театр өчен тагын да зур тантаналы ел, чөнки инде без быел ноябрь аенда шушы театрыбызның 85 еллык юбилеен бәйрәм итәчәкбез. Мин инде аны сәхнәгә чыккан саен һәрвакыт әйтәм. Чөнки һәрбер үткән, чыккан әсәр, һәрбер үткән мероприятие, ул инде шушы юбилей кысаларында булачак һәм эшләнеләчәк. Үзегез күрәсез, яңа төрле стилистика кертергә тырышабыз, яшьләрне тарту йөзеннән. Һәм инде шушы бүгенге әсәр дә инде шуңа бер мисал. Бүгенге әсәр дә инде без теге тормышыбызда иң актуаль темаларның берсе, чөнки менә Мин йөз процент ышанам, менә шушында зал тутырып торган һәрбер тамашачы үзенең шушы өйләнгән вакыты, өйләнеп күпмедер вакыт үткәннән соң, менә шушы һәрбер мизгел сездән дә башыгыздан үткән булгандыр. Шуның өчен инде безнең бурычыбыз, яшь буынга шушы сәхнәдәге әсәрләр, спектакльләр аркылы шушы актуаль проблемаларны чыгарып, аларны, алар. Килеп чыкмасын иде дигән теләк белән эшләнә торган зур эшебез бу. Һәм инде шушы бурычыбызны без бергәләп шушы матур яшь коллективыбыз белән һәм әле безнең тагын 70 хезмәткәребез бар, шулар белән берлектә, әлбәттә инде шулай зал тутырып килгән тамашачылар белән берлектә матур иттереп, шулай иттереп,

Бүген тема бик актуаль, чәчкәләрдән башладым. Шуңа да чынлыкта да бик шат менә сезне барыгызны да шулай тулы заллар белән үзебезнең театрыбызда күрүебезгә. 85 нче сезон театрыбыз өчен инде ул бик Бай булды, төрле безнең яңалыкларга, үзгәрешләргә, менә әйтеп киткәнчә инде, яшь җитәкче, яңа проектлар һәм дә инде бу элекке безнең инде үзебезнең менә данлыклы директорларыбыз һәм коллективсның,

да үзенең югары бәясе бар. Театрыбызның инде бүгенгесе көндә 85 еллык тарихы бар. Аның инде данлыклы артистлары, аның данлыклы җитәкчеләре бар. Менә Аллага шөкер, Ру Шәйхуллович та монда. Шуңа да менә шушы театрның данын югалтмыйча, аның шушы булган бүгенгесе көндә, Артистларны саклап, яңадан инде яшьләрне үстереп, алга таба иҗади уңышларга ирешеп, шушы үзебезнең шәһәребезне, республикабызны һәм инде Рәсәебезне данын яклауда керткән өлеше бик зур. Мине һәрчак сәхнәгә чыккан саен әйтәм, театрыбызның менә быел Телләр елы. Бердәмлек елы, аның ул юнәлештә дә керткән өлеше бик зур. Телләрне саклауда, гореф-гадәтләребезне һәм дә инде бүгенге көндән килгәндә, алган примеры барыбыз өчен дә бик шундый төпле, бик мөһим, гыйбрәтле примеры булды. Үзләре инде яшьләр булуына карамастан, бүгенге тормышыбызның, бүгенге гаиләләребезнең, Алар ачып безгә күрсәттеләр. Күп, күбебез шу тормыш безне ничектер язмыш үткәрә, шушы булган сәкелтәле тормыш юлларыннан кемгәдер гыйбрәт, кемгәдер үзенә үзе нокта куеп, үзен үзе уйлап. Алга таба тормышында менә шушындый булган кимчелекләрне куймыйча, алга таба яшәргә, семьяны сакларга, мәхәббәтне сакларга, гаиләдә бер-береңне хөрмәт итүгә, кертеп, бер-береңне яратып торудан да иң югары әйбер юктыр. Өендә бер-береңне аңлап, менә эштә дә, тормышта да төрле хәлләр була, бер-береңә Иңнәреңне иңгә куеп, кырыңда кеше булу, ул бик зур терәк. Менә шундый терәк булганда, бөтен булган тормышның авырлыкларын җиңеп чыгасың, алга барасың, алга куелган эшләрне эшлисең һәм халык алдында биргән үзеңнең сүзләреңне үтәп, шушы халыкның яшәвен, яхшыртуда керткән өлешең, бу ничектер алга таба теге ИШУ да дәртләндерә, көчләндерә, яшьләндерә. Шуңа да инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә сезгә. Үзегез яшь булуга карамастан, тормышның, гаиләнең бөтен яктан да сез ачып безгә күрсәттегез. Без аны бүген үз тормышны карап утырдык. Күп кенә әйберләрне, үзебезнең үткәнне Шуңа да сезгә дә тормышыгызда инде мәхәббәт, бер-берегезне хөрмәт итегез, бер-берегезне яратыгыз, менә һәрберегез барыгыз да яшьләр, мәхәббәтегезне саклап, инде балалар, гаилә иминлеге биреп, алга таба яшәргә, үсәргә, иҗат итәргә язсын сезгә. Һәм дә инде менә шулай матур иттереп безгә кичләребезне ял иттергән өчен бик зур рәхмәт Сезгә! Иҗатыгызда зур уңышлар! Барлык тамашачылар өчен дә рәхмәт белдерәбез! Гөлнур Мусаева, Сезгә уңышлар! Менә сезонны матур гына ярып киләсез. Алга таба инде планнарыгыз бик зурдан. Шуңа менә коллективыгыз, тренердый коллективыгыз бар, тренердый җитәкчеләр, шушында үзенең бик данлыклы безнең инде әйтәбез артистларыбыз бар, киңәшчеләрегебез бар. Үзеңнең туган җирең, монда һавасы да, җире дә синең өчен, бөтен менә иҗатың өчен сезгә барлык ярдан ярдәм. Безнең җитәкчелек ягыннан үзеңне аңлаган Менә Айдар Хасанович әле бүген дә үзенең киңәшләрен биреп, үзе менә Мәскәүдән генә кайтты ул кичә. Аның инде менә үзенең күзләре ачылган, гел икенче төрле. Һәрбер җирдә яңалыкны күреп кайткан саен, районда ул әйберләрне эшләсе килә, республикага кертәсе килә. Шуңа да зур уңышлар. Һәм дә инде безнең менә Людмила Николаевна, ул безнең Бердәм Россия Дәүләт Советы депутатыбызның һәрчак безнең белән берлектә, инде

Спасибо.
Хөрмәтле тамашачылар, инде хәзер бүләкләү өлешенә күчәбез. Безнең инде э, күп кенә артистларыбызга, эшчеләребезгә бүләкләребез бар. Татар театры сәнгатен үстерүгә зур өлешен керткән өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән

Шулай ук Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән театр артисты Илназ Хисматуллин бүләкләнә. Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән театр артисткасы Рания Җиһаншина бүләкләнә. Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән театр артисты Ильяс Закиров бүләкләнә.

Кәримуллина Рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Минзәлә театрындагы уңышлы иҗади эшчәнлеге өчен театр артисты Нәфис Гайфуллин бүләкләнә. Рәхмәт хаты шулай ук. Гүзәлә театрындагы күп еллык намуслы хезмәте өчен сәхнә машинисты Айгөл Фаррахова рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Гүзәлә театрындагы күп еллык намуслы хезмәте өчен реквизит цехы мөдире Анна Шаймарданова рәхмәт хаты белән бүләкләнә.

Барлык тамашачыларга бик зур рәхмәт, барлык килгән кунакларга бик зур рәхмәт һәм инде әлбәттә безнең артистларыбыз, безнең коллективка бүген бүгенге премьера белән котлыйк һәм аеруча зур рәхмәтебез бүгенге әсәрне укучы Илгиз Зәйдиевка. Барыбыз да исән сау булыйк, әле безнең сюрпризлар бик күп, шуңа күрә киләсе сезонда очрашырбыз. Барыгызга да саулык сәламәтлек.
Киләсе очрашуга кадәр, кадерле тамашачылар!